di geşekirin û pêşvebirina yan jî parastina zimanê kurdî de bikein. Li destpêk ez dixwazim endamên panela Evrûke Demen Yasîn her çend e her çar endam gelek berniyas in û bispûr in di buarên cida de,

Doktor Abdulselam Necmedîn ev rikelgel min e. Par par her li vêrê di çarçoveyê Filme Festîvala Duhokê de me bas li çawaniya karînana zimanê kurdî di sînemayê de kir. Wate em pêdivî bi zimanekê Petî û yê zanistî ne di biyavên hunerî de taybet di sînemayê de yan jî giring e em zimanekê ketwarî yên nêzîktir hem ji bo bîneran hem jî ji ekter û sînemekaran bi xwe bikar bînîn. Bûçûnên cuda hebûn, bûçûna giştî jî li ser wê çendê piranî rêkeftin ku da ku hest, û derbirîna hunerî ji nehêta ji dest dan pêdiviya ew zimanê di nav hunerê de bêta karînan yê sinûrdar kirî nebît, yê destkird nebît û ketwarê miletê me û yê herwasa yên wan babetên ku di sînemayê de têne baskirin nêzîkî wî bît. Ev sala em dixwazîn bas li wê çendê bikeyn. Erê bi karînerên zimanî ji çarenivîsê zimanî berpirs in yan tenê zimanzan û belku desthilat jî berpirs e? Di vî çarçoveyê de em dixwazîn bas li rolê sînemayê wek bi karînerê zimanî bikin, taybet jî ji ber ku di sînemayê de ziman pişkeke geleka mezin û ya giring, Her wekî hemî biyavên çand û rewşenbîriyê bi xwe vedigirît. Ger sînemayê berpirsyarî di çarenivîsê zimanî de yan di pêvajoya parastina wê de nebît, dişêt çi rol bikêrît da ku ev pêşvebir nehevît? Ez destpêkê dixwazim derfetê kit bi kit bide me endamên panelî. Herêk.

Mamosta Maya Tayyip, boçûna te li ser rewşa niha ya zimanê kurdî, fermo. Gelek spas, hîn hemî bixêr hatin ser çavan. Tu zanî wextê em behsa zimanî dikein, em behsa nikelvêrê, behsa zimanê dayik dikein ya bi şêwekê giştî heke em bêhne ser zimanî, ev hesara em li ser dijîn, Nêzîkî çar point heft milyar sal e ku ev hesare heye. Lê em mirov tê de, taybî berî me gele mirov bonewer hebûn, em mirov tê de heta nike bibêjin ev cinsê me, bavkalêt me du milyon sal in. Yanî em gelek nî ne li ser vê hesarê. Di wan du milyon sala jî de, heke tu du milyona beramber, Pênc milyara bikê çina çinî ne yanî bes di wa du milyona jî de ev e sed hezar e, sed hezar sal e mirov bi ziman ketîn. Yanî mirovê di pêşiyê ew jî wekî hemî boneverên dî, wek caneverên dî navgîneka lêktêgihiştinê ya heyî bes ne nehatibû astê zimanî. Ziman, rast e ev zimanê em jî taxvîn navgîneka lêktêgehiştinê ye, bes zimanê me ev ev şêwê zimanî ku li dev mirova heye li dev hîç bunewerekî dî nîne li ser vê hesara em ser dijîn. Yanî em mirovîn bi zimanî. Bo çi nîne yanî çêdbit pisyar bikin belê mirîşk û mirîş jî tê ku dudgehin û heywanet jî tê ku tenanet dar û bar û giya û gul jî zimanekî navgîneka lêk tê geştnî heye. Bes tiştê ku zimanê me cida dike tişt navgîna wa lêk tê geştnî. Em şên behsa dihî bikeyn, em şên behsa evro bikeyn, em şên behsa sibe bikeyn û her tiştekî me navekê danaye ser. Di nav heywaneta de ew tişt nîne. Yanî çi cara mirîşkek neşêt bo mirîşkeka dî bi hez bike dika dihî çi bi serî hatiye. Em tenê mirov şên şên wê bikeyn. Ji bo wê ev e ku ku mirov ev pêşketina mirovî û cudabûna mirovî û ciyawazîya wî digel hemî boneverên dî ew e ku wî bi tenê zimanê heyî. yê dî ziman nîne. Ziman jî wextê çêbû ne ku tiştekê amade bû hema hemî ev zimanê em pê daxivîn. Tu hisê bike wek zarokekî, zarokek wextê dibitin peyvekê, paş du peyv, paş sê peyv, paşînê rista çêdiket, hema mirovatiyê hemiyê jî zimanê wa hosayê hosayê çûy. Şemiya pitir behsa. Zimanî dikin, dîroka zimanî dizanin. Wextê em dijî sed hezar sal xelkê şê dibe dibêje ew çawa dizanin ku berî sed hezar sala çê bûye. Ew kuloxê dîtîn we ku ji bo ku em ev dengê tosa rengîn hemiya der bixîn bêt bi henka devê me hinde xar bibit, mejiyê me hejbê wî hinde bit, gewriya me hinde bit. Ji ba tişta zanîne ku êdî Ev ka ev bonewere yê şiyayî bax vitin, yê şiyayî peyva pêk bînitin. Demekê dirêj zimanê me, hema ew jî wekî zimanê canewera bû, wextê me ê ku didît, pa em hingê ê ku didigeştîn. Bez çawa mirova li destpêkê ji renga resim çêkirin, ji denga muzîk çêkir, hingê hatin berxwedayê Zimanekî heye, ev zimane çawa dar û ber çên peykera jê çêken û bikene tiştekî hunerî, zimanê me jî çêd bibite keresteyekî hunerî. Di wê rê de ziman êdî gihişt ew hatiş bo qonaxa sta statîk yanî ya ya ciwankarî, di wê rê jî de bi tiştek berî şerê şer hunerê êkê yê zimanî ye. Yanî temî. Dîroka hemî mileta da şi'ir kevintirîn hunerê zimanî bû. Osa bêjin zimanê çi bû. Heke em behsa zimanê kurdî bikein yanî cihê me di nav va şeş heft hizar ziman dinyayê tên cihê zimanê kurdî li kî ve ye ku me ne dewleta xwe heye şerê zimanê kurdîyê hatiye kirin. Heke em bên berê xwe bidayînê dîsa di wê rê jî da. Evêt ku pitir ji milyonekî pêtax bin gelek kêm in. Yanî nike ku kurd bîst milyon bi em em mubalaxê nakin dibêjin em bîst milyonî bîst û pênc milyonî. Yanî kêm ziman li dinyayê teyn bîst û pênc milyon pêbax bin. Yanî zimanê kurdî êk ji zimanê pêşiyê ye. Paşekî em bihên çi dahênan bi vî zimanî hatiye kirin. Me nike du sed dewletê serbixweyê tên. Dinyayê nêzîkî du sedan e. Çend ji wan mileta cizîriyek hebûye. Yanî edebiyata miletê dî bi rêzekê, bi pelbestekê, bi çend rêza destpê kiriye. Ya me eva nivîsî tabi berî cizîrî jî şair hebûyne bes yê şerê wan e gihiştîne me. Êt wê dahênanê jî da kurd Zimanê kurdî zimanekî zîndî ye, yanî berî zimanê kurdî bi dîwanekê dest pê kiriye ku Dîwana Cizîrî bûye, Ehmedê Xanî bûye û ew karwan yê berdewam bû heta Evrûke. Ser hindê ra ku ev bibêjin parça mezin a Kurdistana Tirkiyeyek car li wê rê Rewşa wan xirabtir bûye ji her sê parçê dî, bez dîsa li wê rê jî zimanê kurdî li ser pê dixwe ma. Ew siyasiyekê tirk, nizanim Ismet Înûno bû kî bû, gotî zimanê kurdî çiye digot sê sed kelîma pêk têt ev zimane. Yanî got çi ziman nîne, got sê sed kelîmeyê tey. Da ev sê sed kelîme ew êdî Orhan Pamuk wextê romana wî navê Misûr e, Çê çav dikiriye kurdî, ew bi xwe hat amade bû li Diyarbekirê. Gotî di vê romanê de min pênc hezar kelîmeyê bi kar îne. Taybet pênc hezar kelîme gelek in. Hema hema hin de em nivîs nivîskarekî gelek Şaraza û mazin jî bi zorî pênc hezar kelîma di jiyana xwe hemiyê de bikar bî. Gotî me di vê romana xwe de pênc hezar kelîmeyê bikar îne. Ev romana min ke ya bûye kurdî ya çap bûy. Vêca bila ew tirkê dibêjin zimanê kurdî nîne ji xwe şerm bike. Heke zimanê kurdî sê sed kelîme bin an zimanê kurdî nebit ba çawa ev romana min bûye kurdî. Ew ew em em vê dizanîn ku her tiştekê direw e û kes ne ji cê tibû. Ev e dijî zanistê ye, zimanê kurdî zimanekî zîndî ye. Em di çawa zimanê dayîkê, boçî zimanê dayîkê girîng e. Beyên dike me cizîriyê heyî, me xaniyê heyî, me naliyê heyî. Heke cizîrî û xanî û nalî, Bi zimanê ku zimanê erebî dizanî, hindek ji wan farisî jî dizanî, tirkî jî, osmanî jî hindek ji wan dizanî. Heke Cizîrî ji şerê xwe bi erebî nivîsabû an farisî nivîsaban çija nedibû ev Cizîrîye ev ê ku em nike nas dike. Çimkî dîwana wî de, belgê min jî çiye, dîwana wî de hindek beytêt erebîyê teyne, hindekêt farisîyê teyne. Wextê mirov dixîne di gele rekîk in.

Ev ev çirku bikes. Kewate bu ew ew giring ye ku herêk bi zimanê xwe bixînit. Gel eja me li verê gulê dibit. Hema da ji van kêşa zarawa û lehca xilas bîn. Hema em zimanê xwe bikeyne îngîlîzî, zimanê medresê. Wisa bi sala hênî ne tu zimanê xwe bikeye îngîlîzî. Tu dê şêy dahênanê bes bi zimanê xwe key. Bes zimanê me, rast e em zimanê xwe fêr dibîn, Em li mal fêr dibîn bes ewa tu li mal fêr dibî geleka kêm e. Yanî zarokekê me wextê heta tê te yekê swîdî wana hesayiyayê dikirîn û wana ji bo ez nimûne tînim. Bêje zarokekê swîdî wextê tê dest bi medresê diket sefa yekê îbtîdayiyê pênc sed kelîma bi kar tînin. Zimanekê mehdûd e. Piştî sê sala li medresê Du hezar û pênc sed kelîma êdî bi kar tîn û tê digehe dizanin. Çend tesîra xwe heye ku em bi zimanê xwe bixînî, tu vî vî zimanî tetawir bikey. Ew ziman ew e hişt em zikê dayika xwe de me em fêrî zimanê dibîn heta roja di mirîn. Yanî ew nîne ku em li cihekî fêr dibîn û êdî xilas hemî hemî tişt me me me zanîne. Berdewam Em fêrî zimanî dibîn. Tu dê heyî nike dinyayê de çi zarokekî ji zarokekî emerîkî verbaltir nînin. Eva em kurd dibêjinê bi dev a ziman. Zimanekî zimanê zarokê emerîkî zimanê xwe de gelekî rehwane. Bo çiyê rehwane? Wî jî dayik û babekî tên. Îngilîz bûyne û dayik û bavê te jî kurd bûyne, boçî ez zimanî de wek îngilîzekî rawanînim? Ji ber ku gelek kitêb bi îngilîzî hene, ji ber ku gelek filmê bi îngilîzî heyn, berdewam ew berhemê ku bi zimanê îngilîzî berdewam tête nivîsîn wet ketin,

Kenalekî bi tenê em fêrî zimanî nabîn. Em ne em ji dayik û babê xwe fêr dibîn lê ew bi tenê bes nîne. Vê sînema hebit, vê telefizyon hebit, vê rojname û kovar hebin, vê medrese hebitin. Ev hemî we dikin ku mirov zimanê xwe bi diristî fêr bibitin. Ji bo wê jî nike ew pêngava sînemayê, sînema kurdî pêngaveke gelek pîroz e. Û pêngaveke gelek girîng e. Ez dê tiştekî bêjim, ew Kurdiya me di sînemaya Kurdî de gulê dibe, di filmê Kurdî de tiştek heye. Mixabe nikeyên me dê yek sînema, sînemayî ye bêjin, sînemakar e. Ev e qet şi'rekî naxwîne. Roman ev tiştekî bi kurdî naxînit. Huner hemî êk e, hemî corê tonerî tayet êk darê ne. Çênabe şairek nezanit tiştekî hunerê şêwekarî nezanit, tiştekî sînemayê nezanit. Ti şeşûyê şair e bes şera bixwîn to şerê binvis. Sînemayê de yanî eke ez ber xwe deme filmêt emrîkî ew diyaloga wan a. Ev cumlêt wa, ristêt wa, îbarêt wa wek wek helbestê ne. Zimanekî gelo ciwan e. Di kurdî de ew kurdîya me di filmê sînemayê de gulê bû, ew kurdîya li kolana û navxelkî de tê diaxiftin. Bo evêt ku vê sînaryoyên nivîsin yan evêt ku karê sînemayê dikin bi rastî jî şarazaya wan di zimanî de ya kêm e. Ji bo vê jî ez tiştê ku ez hez dikim, Tekîdê ser bikim, sînemayê kurd diviya vegirte folklorê xwe û stranê dike ve, nizanim kî ev êd ku sînemayê de kar diket û fayîdeyê ji wa bibînit ku kesayetî tu yê di filmî de bi zimanekî ciwan biavit. Êdî çawa ez di helbestê de û di romanê û çîrokê de nivîskarekî wî zimanî bikar nayê, tevî li ser cadê û li mal bikar tê. Sînema jî wisa rast e. Sînema jiyanê vediguhêzitin, çîrokekê vedigerit lê dîsa jî ew ew diyalogê di navbera mumesila de vêt vêt zimanekê bilindtir vij wî zimanê em rojane gelek diaxivîn. Ez dê heta vê rê û derfetê de me hevala. Spas. Zor spas mamosta. Me dê pisyarên taybet hebin ser Hem rolê sînemayê hem jî egerê pêşxistina bêjîn hewlên sînemayê di parastina zimanê kurdî de. Niha jî ji mamosta Nizametîn Ariç dixwazim heman pisyar bû çûna we li ser rewşa giştî ya zimanî niha li seranserî Kurdistanê taybet jî belku di biyavê Wê hunerî de eger bû me çendîn têbînî û şiroveyan pêşkêş bikin. Spas. Zor spas birê min. Te behsa rewşa zimanê Kurdî kir. Rewşa zimanê Kurdî li Başûrê Kurdistanê ez dibînim temam e. Yanî Bi şiklekî hûn zimanê kurdî li vir perwerde dikin û ev ji bo zarokê me, ji bo dahatiya me gelek gelek muhîm e. Lê li Bakurê Kurdistanê metirsiyek gelek gelek mezin heye ser zimanê kurdî. Zarokên me, asimîle bûne, bi milyonan însanên me ji me çûne. Li vir jî salonê li vir ez dibînim du sê kes heye xwe kurd in, kurdî nizanin. Ev asimîlasyona, ev sîstema dewleta tirk a, gihiştiye astekî gelek gelek bilind û bûye metirsiyekî mezin ji bo me Kurda. Gelo Başûrê Kurdistan bi îmkanetê xwe, bi sîstema xwe, bi ew ciyê ku ew azadiyê ku li vir çêbûye, Çi dikare bo bo Bakurê Kurdistanê bike? Aynê aynê mesele li li li Ewropa, diaspora, li Almanya bi milyonan zarokê me li wê derê nin lê ji ziman ji zimanê dayik û bav Dûr in. Kes tu neye wana zimanê dayikê hînk e. Piştê wan de kes tu neye. Kes tu neye ev dewletê Alman dibêje hûn mamostayan fînanse bikin, yanî her meh maaşê wana bidin, em dikarin îmkan bidin ji we re û Her mektebê de panzdeh kes, bîst kes warin cem hev û kerem kin. Bi zimanê kurdî jî hûn dikarin xwe tişkin. Ev vî nakin, kes nakin. Çima Başûrê Kurdistanê, Hikûmeta Kurdistanê nikare ev pêncî mamostayan, sed mamostayan maaşê wan bide? Nakin em. Zimanê kurdî bê xwedî maye wisa. Derfetekî li vir çêbû li vir li Başûrê Kurdistanê xwe diparêze lê perçeyên din her perçeyên din ê Kurdistanê û diaspora berê li Sovyetê Rewşa zimanê kurdî cem kurdên me yê Sovyetê baş bû. Niha ewana jî perçe perçe bûne, li Rûsya, li Qazaxistanê, li her derê bi zorê, bi îmkaniyan xwe Tiştên xwe bi zorê dixwazin bi ev ziman zîndî bikin lê li Rûsya min li Krasnodarê dît gelek gelek zehmet e. Yanî du nesil şûnva li wê derî jî zimanê kurdî namîne, hemî bibin asîmle bibin ya rûsî û qazaxî û nizam çi. Evana. Problemên herî herî mezin in. Gere em şewa bikin, gere gere Kurdistanî bifikirin, gere netewî bifikirin, çawa ku em bikaribin çareserkî tiştekî bibînin ku ev problemê ji ortê rakin. Zimanê Kurdî. Bi saya heta niha li pir ciya de bi saya hunerê, bi saya dengbêjiyê xurt bû û dengbêjiyê wekî ku em nas dikin ev dengbêjiyê ku dengbêjan ku ev ev ziman bi kar anîn û û ev hunerê çêdikirin, ev dengbêjî jî nemaye. Ev tiştên ku maye ewana dubare dikin. Ew berê ku hebûn ewana dubare dikin. Yanî ev ev senat jî, ev huner jî, ev ev sîstem jî ji destê me çûye. Em nizanin a Dengbêjekî nû tune ku em bêjin ha binêr ev ev ev rêkî nû ye. Ev ev dengbêjî dîsa dikare nav me de zîndî be, dîsa şîn be û xweş be. Bi çi awayî em ê mêze dikin dîsa dawî dawî de rola hunermendan gelek gelek muhîm e ku bikaribin ev zimanî, sînema, de û muzîkê de û şanoyê de bi kar bînin ku ev ziman civakê de tim wisa zindî bimîne. Lê hunermendan jî taybet ji hunermendê kurd a bi rastî gelek gelek tenênin. Tu dibêjî birê min, tu dibêjî ev helbestan yan jî ev ev gotinê diyalogên fîlman wisa basît in, ne wisa wek helbestî, wek wek poezî nîn in. Ev jî zehmet e ji ber ku Amerîkî heta ku evî fîlm çêdike sê çar nivîskaran, nivîskarên wek te, Carekî mêze dikin. Yekî yekî diyaloga mêze dike, yekî peyvan mêze dike, yekî evî kurahiya wî mêze dike. Yanî ev ev sîstemekî cuda ye ya Amerîkî. Meriv nikarin muqayese bike. Îja ev ev dîsa jî Dîsa jî gelek spas ji derhenerê me û senarîstê me ku bikaribin ev dikarin ev ê evî meselê fîlman bi kurdî çêkin. Yan elbet tecrube divê. Elbet ev tecrube destê me de nîne. Her tişt li Amerîka, li Ewropa bi zanistê, bi xwendinê ye. Li vir cem me kesên ku sînema xandiye gelek kêm in. Evana jî sînema jî sektorek e, ne tenê çêkirin heye. Nivîsandinê ye û lêzvanî ye û pir cara jî wisa dibe yanî xweş Kesên ku fîlman çêdikin min jî wisa kir gelek bi rastî jî gelek zehmet e. Kesên ne bi leyîsvanan normal xelkê re tu zarokan kom dikî vana re tişt kê vana ne leyîsvan in. Tiştê wan jî karê wan jî bileyîzin û û biaxifin û xweş biaxifin evî jî zehmet e her du bi hev re nikarin evê tiştekî profesyonelîteyê divê ev jî cem wan nîne zehmet dibe vê çaxê tu çiqas bixwazî jî nikarî asteke profesyonel û xweş karê xwe bikî. Nika te re ew îmkanî nade. Loma ev zimanê Kurdî bo min ku ez li Ewropa min a nebiyê min jî zarokên min jî li Elmanya Kurdî fehm dikin tam nikarin xeber bin. Yanî bi milyonan ûsan in ev ji bo min derdeke mezin e. Em çawa wana tişkin safî bikin nizanim lê problema civaka Kurdî ye ev zimanê Kurdî em kerevke çi bikin ez baş belkî dikarim. Zor spas mamosta Nizamettin. Her wekî me zanî du caran Amaje bi giringiya hevkariya di navbera sînemayê û herwasa zimanzan û nivîseran hate dan. Me pirsyarên taybet bi wê çendê jî hene. Dixwazim nûke biçime layê mamosta Hewras Mihemed. Mamosta.

Rûy da giyanê xweyan spard serî xweman da newênîn bo ruhî paşan. Sebaret be ziman bo gelî kurd bo neteweyî kurd renge zimanî kurdî şunasî here serekî neteweyî kurd be. Belam wek mamostayanî berêz pêştir amajeyan pê ya her xwedî kêşeke li ber doxî siyasî û dozî siyasî qezeyê kurd,

Mamostayan zor zor bi wirdî basiyan li rewşî ziman û girîngî ziman û ane kir. Bela min emê li barî ziman û qise bikim li nav mêjûyî fîlmsazî kurdîya. Wek melûmî berêz tane li yekem fîlmî kurdî yo Zarê sal hezar û neh sed û bîst û şeş ke fîlm dirûs sekirê li barî kurdî yo ew rewte li berhemhênanî fîlmî kurdî dirûs hebê. Heta wekû bi derhênerî gewrî kurd Yelmaz Göney ege zimanî kurdî tîyaye bekar nayet. Çun zimanî kurdî bo xwe qedexe ye. Çun wicûdî însanî kurdî ji her bo xwe qedexe bûye. Mamostam Doktor Xesrew Sîna li Toêjînokeya li barê şûnasî ferhengî kurd amaje be çawpêkewtinekî Yilmaz Gonay legel Krîs Koçera ye. Katek basî ewî bo lêpirsê boçî filmî Yolê bi kurdî dirûst nekird? Koçera li Yilmaz Gonaya pirsiye. Yilmaz Gonaya elê, Ême nemane twanî ewe bikin. Li berî zimanê kurdî qedexe bû. Eger bişman twanîya ew kate nek ême bû hemû ekterekan jî bixirayanete zîndan û filmeke jî dirûst nakira. Heta êsa ji corek li corekan ew qedexeyîye li ser zimanî dayîk heye. Min bîr me salî rabirdû li Film Festîvalî Duhok filmekî dokumenterî hebû li barê zimanî dayîk li Rojhelatî Kurdistan filmeke berhem hatibû, hêşta zimanî dayîk qedexî li ser e. Meselan kesekî wekû Zara Mihemedî ke mamostayeke xwebexş e, rojt gundawgund minalî kurdî fêrî zimanî kurdî ye kirt, cîra û êsa li zîndana ye. Hêşta zimanî kurdî qedexî li ser e. Lew rewteya, hezekem be amaje be,

Dayikî xwe man zimanê nezewekanî tirî şe zanîn. Bez min pêm waye em qonaxê dahatûyî sînemayî kurd pêwîst man boye fîlmekan man rêgey zimanî kurdî bigire. Çunke ziman man şunas mane, ziman man bûn mane, eger ziman man ledest bên îtir hemû ştêk man ledest zawa. Qonaxî rabirdû bo kurd wek neteweyek ke wê ray hemû dagîrkarîyekan twanîwêtî bimênêtewe, zimanekey bûwe, helbestekey bûwe,

Zor zor spas lo zyatir kat dagir nakim renge duyay qisey tir hebe. Destên te xweş zor spas mamosta Horas. Doktor Abdulselam Necmedîn dixwazim hîn bo me wek ji ber ku çarçoveyê pîşeyê xwe rojane de hîn helsangandina rewşa zimanî dikin bo çûna we li ser astê Zimanê kurdî niha çawa ye? Zor spas bo vê derî de. Min divêt li destpêkê basî ziman û şinasê bikein, kurdî helbet va ser e babeta. Ziman bi fakterê serekî ye şinasa civakî tê dejmartin. Ev bi şêwekî giştî li dev mirovayetî ye bi taybetî,

Gelek fakter hene wekû cilûberga, wekû ax û xwarin û vexwarin û heta dawî. Bes girîngtirîn fakter di va tîyora de ziman e. Ziman xala cudaker e di navbera va civaka de. Lewra em jî pêdiviya zimanî wekû rehendekê girîng di biyavê vê tora peywendiyên civakî di mirovayetî de wergirîn. Xaleka dîtir ku min divêt amajî pê bidem kultur e. Ziman û kultur gelek pêk ve girêdayî ne heta ku dibêjin, Ziman ku geha bîr û bûçûn an nêrîn û bawerên bav û bavkalên me ne. Em rêka zimanî şêm bi zanîn ka bav û bavpîrên me çawa hezir kiriye, çawa berê xwe bide ya cîhana dewruberê xwe. Eger em berê xwe bideyne her bi vê rêka berêxwedanê em şêm zanîn. Gelek caran dibêjin nifşgerayî di zimanî de erê bav û bavpîrên me hevs yeksan berê xwe bide ye, jin û zelamî an jî Ne, em çawa dizanîn emprêka va îdyema, va mîtafora, wate ew derbirînên zimaniyê di ku di nav zimanî de hên em şêm zevrîne ve bo cîhanbîniya an jî aydolojiya bav û bapîrên xwe. Kewate ziman û keltûr gelek pêk ve girêdayne. Em şên bo nimûne gelek cara berê xwe bideyne me yê teyn çawa em berê xwe dideyne demî di zimanî de. Di îngilîzî de eger berê xwe bideyne bi şêweyekî asoyî berê xwe dide demî. Piştawîl, rabirdû, yew berê wîl. Ayinde ye. Çîniyê da ber û vajî we ku stûnî berê xwe didetê. Bes em kurd çawa berê xwe dideyne demî? Gelek car e jî wa em mayê xwe di zimanê dike em dê bêjin pêşeroj. Şîna paşerojê. Em bêjin paşeroj xelet e. Bo nimûne piştî nîvro, erê piştî berê xwe bidê kewate bav û bapîrê di me ber û vajî berê xwe da ye cîhanê. Wate merjîn e. Her zimanekî aydolojî û nêrîn û berê xwe dana xwe bû cîhanê ye. Çimku ziman em dibêjin. Ji encamê wê serederiya me ya li gel cîhana dewroberê me em ezmûnekê wergirîn, ev vê ezmûneyê min tîne nav zimanî de. Lewra eger me paşa roj guhorî pêdiviya piştî nîvro û piştî têştê û vanan jî hemiya biguherîn. Kewate berê baw û bapîrêt me an jî takê kurd pitir berev borî bûye heta her berêxwedaneke asoyî bûye bes wekû îngilîzê ne berêxwedaneke berev ayende bûye bes berê xwe dan ber ev rabirdû bûye. Lewa jî eger em berê xwe bidayîne ev tênsên ku di nav zimanî de hene boriyê di me pirtir in. Çar têns me hene bû derbirînê ji borî û her wasa du du jî evê di mercî kewate bes bû ayende tenya me êk heye êk têns heye kewate em bi rêka zimanî şên Çewatiya bîrkirina vî gelî gelê Kurd dibizanîn. Her wisa eva ezmûna bi gerek rêkirindîtir jî em tînî nav zimanê de. Bo nimûne gelek cara wek ku em dibêjin cejn ya nêzî kîmet bîtin. Wate ew çemkên abstracted ku nav zimanê de hene wek ku azadiye, serbwestiye, xweşiye û nexweşiye eva em rêka wê ezmûna komel cîhanê wergirtî em çengsaziyekê bû dikeyn û tîne nav Zimanî de wekî dibêjin cejn nîzîkî me dibîtin. Wan jî dibêjît eve kedet arîşeyekê de. An jî dibêjîtin helawsan mebesta me biyavê abûrî de bilind bû. Kewete çawatiya berê xwe dana takê kurd pêdiviya girîngiyeka baş bihê tevdanan. Ev kulture jî renge du şêwazî bîtin yan madî ye yan jî hûşî ye. Evê madî me gotewe wekû Jiyane siruştekê wekî Kurdistanê, çiyaye, deşte, robar in û heta dawiye û her wisa çêdibît hûşî bît ew bihayên ku nav civakê Kurdistanê de hene çi tiştekî li defa girîng e, pîroziyên vî gelî çi ne, efsane, xoragirî, serkeftin ev e hemî girêdayîb keltûrî ye. Xala seyê ku min divê di baz kem û ku girêdayîb sînemayê ve şêwazê zimanî ye. Min divê hindek şêwazên zimanî jî. Baskên di zimanvaniya civakî de ziman ekdest nîne, ziman komeka şêwaza ye. Bes mixabin de wek em têne sînemayê eger paşî pirsyar hebe em şên rê jî bas bikin. Ek şêwaz heye di hemiyê de. Kewata ziman me yê hey me gotî gelek giring e, diyalekt me yê teyn û şêwazên axaftinê. Ev e hemû rengvedana wî.

Çawatiya zanîna wî ew azmûna ku cîhana derve wergirivîje çi li ser astekê giştî bît yan jî li ser astê takkesî bît. Kewata herê kişme çi ye, herê kişme axaftina xwe ya taybet heye. Lewa jî bi taybetî ev e nivêsînê de renge reng vede di pitir. Wekû tu nivêsîna nivêserekê ji nivêsîrekê dîte bi sanahî cuda dikey. Her wesat axaftinê jî de em şên axaftina kesekê ji axaftina yê dîtir cuda bikey. Prosesê de eger em sakê nê li demê

Ew dewroberê ku tê de tête axaftin, wate tu li kî re diaxivî, tu bû nimûne eger tu mamostayeke zankoyê bî, tu li zankoyê semînar didayî, tu konferanseke navdewletî diaxivî, tu li bazarê çi tiştekî dikirî, yan jî şofêriya teksiyê û heta dawiyê, wate her cihekî ji van e wek ku em çin şêwazeke axaftinê em dihilbijêrin. Di gel hindê jî de erê şêwazê axaftina min şêwazê fermî ye yan jî hevalînî ye. Di şêwazê fermî de misûger pêkhata sîntaksiya wê rêzgirtina wê li astekê bilindtir de ye. Bes di hevalînê de min gotiye were herikîş me re gel ew jîngeha ku tê de tê avîtin gel du heval in, misûger du heval wekû yek naaxivin, wekû çîtin semînarekê de, konferansekê de an jî heta wekû ji rewangeheka hêzê ve ew kesê ku tu li gel tê avî kesekê pila wî ji te bilindtir e wekû çi temen bît, jî bît û heta wî ye yan jî nizmtir e. Kewate me hindek bi goretin ku karîgerî li şêwazê axaftinê dike, dijî temen. Gelek care wek ku em saz dikeyn heta sînemayê jî de ev ê hey, naçêbît axaftina zarokekî wek wî yê mezinekî bîtin. Gelek care ew hindek filma ev ê dimîtin, dibînî şêwazê zarokekî temam e ku şêwazeke mezinî ye an berovajî. Her wisa pila xwîndewarî ye, naçêbît nojdarek wek ku kesekê bo nimûne li bazarê yan şofêre ku heta dawiyê an jî ew şêwazê ku li cihekê fermî bikar tînî teman şêwazin li mala jî de bikar bîne din. Eva koma şêwaza min gotiya komeka bi gora zimanvaniyê tên eger em hatîn paşî eger hewa viya pirsiyarê de pitir li ser avîn bes min li vêrê divêtin du pêşniyar eger me hebin pêşniyara êkê min divêtin her weku berdewamiya boçûna Mamosta bi taybetî mamosta Mayedî ku em nabêjin may têkirina zimanvanî hebîtin bes şêtin ev film ev filma dinivêsin an jî derhênerê filmî şêwirmendiyeke bi zimanvaniyê bikin ew zimanvanên dewriber wate her karaktereke bi çi şêwaz baxvîtin qonaxên karî de hem li demê nivêsînê de hem li demê çêkirina wê de taw ku ev şêwazê telbijêrî şêwazekê guncay bîtin Her wisa ez pêşniyar dikim eger paşerojê de wekû xelatek jî hebîtin, wate xelatê baştirîn bo filmekî ku baştirîn şêwaz hate reçavkirin. Hindek xala bo nimûne min nivêsîne bes di vê qonaxê de me nivêserê teyên li devera me Ewşên Rîn, Nexarê û komeka têbîniyên an bûrin xalên mercên cantirib danin û salane em vê xelatê bideyne. Bo nimûne êkdestbûna şêwazê axaftina kesayetî ya. Gelek cara renge em çunku me kesayetî nînin em dibînin di xêzaneka kurdî ku wêre de reng vedetin êkiş kesayetiya wekû Rojava de avêt yê dî wekû devereka dîtin naçêbîtin. Eve

Ronakbîre ku roşenbîrekî bawêt gelek cara min wekû ez guhê xwe dime satiye me ev axaftine nê şofêrekî ne bû nimûne ev e axaftinên kesekê gelek pile wî mezintir bîtin uca ev e jî şên bêne ber çafergirtin an jî hemecûriya leksîkî an jî awazeya axaftinê û Duristî ev jî eger hebîtin çunku em basî xizmetê dikeyin û sînemayê zimanê kurdî bû çî hemî ew filmê di nûke têne pêşkêşkirin jêrnivêsa kurdî nebîtin. Misuger hemî tênagin gelek care diçe rengîna xwe re jî renge hemîyê tênagî eger tu îngîlîzîye nezanî yan erebî eger jêrnivêsa wê bû çî hemî nahêne kurdîkirin.

bêdengiya holê biparêzin. Da ku em şêyîn niha bi hûrkatî li ser rolê sînemayê di parastina zimanê kurdî de biavîn. Mamosta Doktor Abdulselam her destpêkê ez dixwazim pisyarekê ji we bikim. We bas li van xalan, li van hemî pîveran kir yên ku mirov şêt astê zimanî pê helsengînît. Erê bûçûna we ta niha sînemaya kurdî çawa pişikdarî pêvajoya parastina zimanî bûye? Aye çawa yan ku ta çi rade şiyaye bû erkî rabît?

Mukeb hezara pertoka li ber destî hebin, wate heta renge qonaxa çar sal ye, pênc sal ye, şeş sal ye, çi nebî çar sal ye bêtin dayik û bab, her di qonaxa çar sal ye, her şev û çîrokek bo bixînîtin, wate ew peyvên ku sê sed û şêst û pênc çîroka de hene, ew hizira ku tê de here pênc sal ye, şeş sal ye heta daw ye. Bes heta nû ke eger tu seh ke ê me zarokê me çite qutabxanê, ne hema qutabxanê, tête zankoyê, çend pertok xwendîne.

Bi hizira min sînema me nebûye wekû ew fakterê here serekî ku bihête nav civakê me de. Renge ez wesat bînim tenya bû evan fîsteval navdewletî ye, nebûye pişkekî jiyana me. Ta wekû zarokê me an jî gencê me, sinêlê me heta ez bi xwe û heta em bi sînemayê ve bihêne girêdayîn û berê xwe bidayîne filmî ta wekû ez ferhenga xwe hema çinekî, şêwaza axaftina xwe pê dewlemend bikim. Belê. Zor spas mamosta Hewraz. Erê sînemakar yan pîşesaziya sînemayî ya kurdî planek yan stratejîyek bo vê armancê bo geşepêdana zimanê kurdî heye? Berhemînana filman Hizir di vê berpirsatîyê de têde kirin yan ku têde berçav wergirtin yan ne?

Komelek qisey rengaureng man bo ke ebê sînema wa bê, bebê wa piştgîrî sînemakarekan bikirê. Her ewey ke festîvaleke tawa bê, kes li wê nîye. Îtir min ebê salek li dergehê em û ew û ew û ew bim, inca hîş kes yarmetî min neye. Hemû fîlmsazekân îtir lêre wan. Pîr bûyn, neman twanî fîlmekanman dirûst bikeyn. Yanî berpirsyaretî gewre li ser şanî derhêner dirûst kirawa, li ser şanî fîlmsaz dirûst kirawa.

Ke hêşta pirsî sînema û huner û ziman bo ew ewlewiyet niye. Heta pirsî ziman bo siyasî kurd ewlewiyet nebê, her wa li nav em keşane emênetewa. Çunke kêşey ême eslî kêşey ême ziman mane. Neteweke mane, bûn mane. Wek pêştir wutim. Zimanî ême bûnî ême ye. Zimanekeman li dest e bûnîşman wirde wirde li dest e çe. Boye.

û zimanê kurdî biparêzît yan jî pêş ve bibet. Eger her çi ne, sînemaya kurdî bûçûna we şiyaye hişyariyekê di nav civaka me de peyda biket ku girengiyê bi zimanî bideyn yan jî ji bilî civakî jî di biyavêndiyên hunerî de ji bilî sînemayê vî erkî rabûye çend karîger bûye. Belê. Bi rastî ew wextê em hin de cara bijîn têbîniyekê deyin em wî tiştê dibînîn behsa wê dikeyin. Zanim ev mirovê di sînemayê de kar dikin, ev kurdê di sînemayê de kar dikin. Karekî gelek sext e. Rojekê Huner Selîm filmekî nabû nîşandaneka taybet. Filmê xwe em çend kesekî bo çûne pêş. Men du sê têbîniyek danê. Gotî kak Mayad, gotî li Fransa wextê mixricekî, derhênerekî divêt filmekî biket. Pênc sed sînarîstê profesyonalê teyne. Dilê xwe dijî girt. Ê gotî li vêrê yê kurdê têt ew e. Derhêneriyê diketin û dê bijîn sînaryoyî nivîstin û hemî tişta nizanitin. Yanî sînemayê cîhanê wextê biniya tehtî ew jêrxaneya ektera ya hey. Me gulê wel Emerîka sed û pêncî hezar ekterê profesyonal dibê kar in. Beca Mixrûcê yê dihê têkê qelew divê tu yê heyû û yê zeîf bibê, tu yê reş û yê wek hindî ye. Hemî jî ew in ku ku profesyonal in, ekter in. Êkê kurd dihê te dihê vewê ve kiçikekê bînin. Heta kiçikek bes kevit, ew kiçik ekteriyê nizanit be tenê ji ber ku kiçik e vê dibike.

Çar hezar pênc hezar sînarîstê teyîn wextê wa divêt. Ême li verê ew mecbûr e dibêja sînaryoyê nivîsto dê der ew ekterê bi dest kevin eve bi dest kevin. Ben filmê Kayîş Sehîmî dî cara dî bû ne ne vê carê bû. Dayik û babek û kiçeka hê. Dayik û bab mêrdî nîne. Kirçekî bi zaxoyeka serf daxift. Lekna Zaxuya ê eve xerîb e yanî dayîk Mêrdînî, bab Mêrdînî ye tu axivit to kiçik ya bi Zaxuyanî tu axivit. Mi got ê got xwedê bi dest min neket eve bi dest min ket. Vê ca em em tê digehîn yanî ku astengî yê tu bijîn mirov sînemakarê kurd çin e. Bes em va têbîniya dê bêjîn. Em dîsa jî karekî pîroz hîn dikin. Em destxweşiyê li we dikin. Hîn cihê şanaziya me ne. Zor spas. Ew Mamosta Moyedî behsê diyadekê kir ya ku min di pirsiyara xwe de bo Mamosta Nizametînî berev kirî. Dema hindek cara ji bilî nebûna ekteran belkî ji ber meremeke Neteweyî jî me diyalogên Hosat Filma de belkî dîtîne ku hewl daye ekterên ji her çar parçeyan di filmekî de kom bikin. Uca belku xêzaneke hosa peyda bûye ya ku herêk bi zaravekî herêk bi devûkekê bavît. Pirsyara min bû Mamosta Nizametînî eger eve Madem zimanê kurdî hosayê zengîn e wekî em zanîn ne tenê ji parçeyekî bo parçeyekî belkû ji deverekî bo deverekî yan ta ku gundekî bo gundekî ne tenê di babetê ferhenga zimanî de belkû herwasa di rêzmanê jî de di bilêvkirinê jî de ev e firarengî ye di zimanê me de. Di sînema kurdî de ev firarengîye dişê diyar bît wekû Em bêjîn di hunera strangotinê jî de çê diyar bît û ta niha hîn wekî hem filmsazek hem jî wek piştevanekî sînemayî hîn vê çendê çawa dibînin. Erê firerengiya zimanî tevayî rengvedana xwe di sînemayê de dibînît yan ne? Zimanê kurdî ji ber ku wisa zengîn e wisa pir ziman in. Bixwazî nexwazî jî tu mecbûr î ev wisa qebûl bikî. Ev dewlemendiya me ye, ev rengîna civaka me ye, renga me ye. Em çawa bikin bikin ev wana hemî biparêzin. Lê alî din de jî sînema wek sînema zimanekî taybet dixwaze ne wisa naxwaze wisa yekî ji Zaxoyê diaxife yekî ji Agrî diaxife yekî ji Mihabadê diaxife yanî ev jî mişkile ye lê ez dixwazim bala xwe bikişînim tiştê din sînema müzik huner bûne endustrî Ew wek endustrî jî em gewa nefikirin. Tenê hunermendan îşê xwe bi zorê çar sala, pênc sala xwe hewl dide ku pere kom bike û senaryo binivîse û çîrokê xwe dirûst bike, tişke heta ku ev ê çar, pênc, şeş sala de ew fîlmê bikişîne û xilas bike û bi tenê nabe bi tenê wa tiştan tenê ser hunermendan nameşin endustrî gerek in em çawa dikin em li Kurdistanê festîvalan çê dikin bajarê wek dihokê de festîvala çê dikin lê em xwe ra sînema çê nakin çima li her bajarê Kurdistanê sînema Tuneye min fehm nekiriye. Carek em sînemayê çêkin paşê festîvalan em dikarin bikin. Baştir e ez divê. Miletê me sînemayê nas dike. E, müzik jî dîsa wisa. Yani müzik wisa bûye endustriyê bûye. Yani ev hunermendan niha bi zorê xwe, bi bi îmkanatê xwe, bi bi sponzor û tiştan xwe re dibînin. Heta ku albûmekî, heta ku stranekî xwe re çêbikin û bilaw bikin, yanî ev endustrî çênebûye ku ev ana hunermenda re bêjin keremke were ev albîma xwe çêk bike û em jî evî bilav bikin. Tu jî perê xwe qezenc bike, em jî perê xwe qezenc bikin. Ev heta ku ev ev sîstem, ev sîstema profesyonalî wek dinyeyê de her derê de heye, cemme jî çênebe, ev wisa berdewam nabe. Wisa naçe. Em gere bingehî temelê xwe em bingehê xwe çê bikin paşê ser de em bikaribin ji huner Hunera Kurdî û baştirîn fîlm, baştirîn muzîk, baştirîn kompozîsyonan bixwazin. Ev ê muşkila me ye, hunermendan maye ser bi xwe, tenê ser tiştê xwe. Ev jî problemek e. Loma ev Kurdên me yê ku li Ewropa, yan jî dervayî welat, dîaspora ev fîlman çêdikin û bi cuda cuda zimanan çêdikin, piçek almanî, piçek kurdî, piçek îngîlîzî, piçek kurdî. Mecbûr in. Mecbûr in çîrok li Îngîlîstanî derbas dibe. Çîrok li Swêdî derbas dibe. Mecbûr in. Ji ber ku em li Kurdistanî nînin. Em li Elmanyayê ne, li wê derê gawa em çîrokan çêdikin, Elmanan sedî sed çîrokên Kurdî re pere nade. Dibêje çîrokê xwe piçek bîne li vir, perçekê Elmanyayê bike çîrokê xwe, em ji te re pere bidin. Û wisa jî dikin. Hunermendê derhêner me jî mecbûr in wisa bikin. û weşa wî çi dibe zimanê kurdî kêm dibe. Ez bi zorê bi zorê Evi evi evi kutu de beji u sa hedi da afin raste belengaz evi evi evi jigund men bana aniye cebhe lehizvan lehizvan ninin akter ninin nikarin belengazan. E, Carekê çêdike baş e, carekê dubare dikê xirab dibe, carekê dubare dikê hîn jî xirab dibe. E yanî tu nizanî çi bikî. Ev ji alî din de jî yanî ev ev profesyonel bûyîna civakê me gelek gelek muhîm e ji her awayî ve. Beşa sînema, beşa muzîk û beşa huner taybet Ev jî ev jî wisa. Zor spas. Belê. Min beriya çime layka Hewrazî. Mamsta Doktor Abdusselam. Dema em behsê zengîniya zimanê Kurdî bikin, em neçarîn herwasa behsê wê çendê jî bikin ku me Hejmareke mezin ya bûçûnên cuda li ser zimanzaniyê bi xwe jî hene. Erê huner bi giştî û bi taybet sînema bûye qurbaniya vê milmilane yan hevrikiya zimanzanan li ser zimanê dirust yê kurdî yê ku em dixwazîn di ragihandinê de yan di hunerî de bi giştî bê tevkarînan. Wekû min gotî çimkû ev pêwendiya xurtmenî ne helbet bes rast e ê ke şaliya eve ye çimkû me du boçûnet heyên erêb zimanekê evê fermî biavîn evê kurdiya petî û ya paqij û eva ku em dibêjîn û an jî ew kurdiya ku nûkê em li kolan a ew hemî nûkê em li rojane pê daxîn ne kolan a me bes em axaftina rojane ya me. Me heta radeyekî em ê berev heta navxwe jî da berev tu aristeyî çi? Çunku eval qutabxana tête xwendin, ew kurdiya li wêrê, ew kurdiya petiya paqija li wêrê. Çunku nehatiye bikarînan û teniya li qutabxanê êdî nebûye pişkeke jiyana me. Pertok bênînin, sînema me bênîne û heta dawiyê. Misûger eve jî wek hatiye nav têkista de, di serkêniyê komeka ektera kurdiyeka petî, Wekû ew an em bêjîn wekû mamostayê gotî Kurdiya nivîskî. Çunku Kurdiya nivîskî an jî her hemû zimanek ne hema tenya Kurdî me zimanê nivîskiyê heye ev a fermî ev ê ku têkist pê têne nivîsîn û ev a axaftinê çê nabît ev a axaftinê her heman tiştî yê nivîsîn nivîs sereray hindê ku me gotî şêwazên cuda cuda pêdiviya em va du aliya jêk cuda keyn bes mixabir gerek cara rast e di sînemayê jî de ez ev a doxa dibînim. Her wek ku mamostayê gotî wesa diyarek ku li ser berxwerekî tête xwendin, wek ku em ê dinivêsîn jî eva nivêsînê misûger dê ciyawaz bî tiş axaftinê çunku me axaftina rojane ye hey ve sti axaftina nivîskî de taybetî rêzbûna kerestên rêzmaniyê tu yê ronana sîntaksî wek ku wê nivêsînê bûbûre wek ku wê axaftinê nabî çunku em çi cara wek ku ewa em it avîn heman tiş nîne ewa em it nivêsîn gelek cara kurdiyê ev şaşiya me ye hey em dibêjin ewa em çawa it avîn heman tiş jî dinivêsîn ne wesa nîne. Çimku me hindek pîverê tên weko ez têkistekî nivîsim bû nimûne ev têkista me qala nikel def min ev gotar e çend fermî ye fermî nîn e me muadilek hawkêşeyeka hey çend nav tê dane hevalnav in hevalkar in çimku me deh pişkê di axaftinê de hawkêşeyek e hindî nav û hevalnav û hevalkar rêja wê pitir bîtin û amraz û eve kêmtir bin kewate fermîtir e lewa jî em tê têkistekê îngilîzî wergirîn weko em dikeyne kurdî yek rêze dibîte sê rêz.

Erê ev hevkariye, ew piştevaniye divêt ya xwebexş bît, divêt hemî alî di nav xwe de hest bi vê berpirsatiyê bikin û hevkariyê bînin yan jî divêt bi bêjin bi zorî yan jî bi cure desthelatekê, bi yasayekê bihête sepandin ku filmsaz û zimanzan neçar bibin hevkar bin gelê ku do. Taban pêş ew welamê pirsiyareke bim û pêştir legal hevalî xwe qisem kir wtim îtir heseke min pirsiyareken zor e bin giring e pirsiyarê êwe ji wer bigirîn çunke ya giftûgo bikeyn helbet bo yanî hîne yanî dilniyam êwe ji serincî taybet an li ser mewzuekan heye mamosta Adil yanî hezeke min êwe bimênine û ta kotayî

Em şiyayne ta çi rade ev harîkariye, ev harîkariye di navbeyna desthilatê de bû hunerî bi giştî bihête bi cih înan. Ne tenê ku wek çavdêr yan jî wek aliyê piştevanê madî, wek pareder lê harîkar bi hunermendan bû geşekirinê da ku bişên bi rolên wisa giring yên wekî berpirsatiya zimanî re bin. Bi rastî ev ev pisyare baştir e arasteyî wana bike nevêt ku karê hunerî û sînemayê dadgehên kanê çi astengîya dibînin, harîkarî çawa bo têt anne. Bes tiştê ku min gulê dibe temî gazindatgehên yanî dibêjin sanahî nîne ku em harîkarîyê wergirîn. Rast e meselen di li cîhanê êdî kompaniya dirust bûyne. Ew kompaniya strana çê dikin, filma çê dikin, nizanim her tiştekî ey hunerî ew û hikûmetê ji yekî cuda bûyn. Çi peywendiya wan û dewletê nîne. Yanî ne ne ne mihtacî dewletê ne. Ew ê para didene dewletê, fayde dikin û ji wê zarîba xwe didene dewletê. Bes bo miletê wek me, Em neşit me yanî nivîskarekî me kitêba xwe çap ket nahête firotin. Parê nîv heqê çapê jî naderîxit. Bila kitêbeka baş bit. Di rewşê tosa de dewlet an civak teviya harîkariyê bike. Çikî naçê bitin civakek bê edebiyat bimînit, bê stram bimînit, bê huner bimînit. Divê rê da vêt hikûmet bike. Ê hikûmet jî ez zanim min mehay jî heye gelek harîkariya kirî bes harîkariya çuye cihê dixele. Yanî hinde cara wextê maka çîçikê têt Sorîlankê tuwa divê rê da de ka kîşkê pitir devê xwe beş kir zîtir geheşt tevê dikete devê wê da. Vêca hindekî rex vene dima hê ji min ji birsa da. Evêt ku şarazan e, ev dijî enîşk tîşk xwe çine vêrê û vêrê û vêrê. Ew in evêt ku bi rastî ne ne mirovên behredar in yê tu wî karî ne. Mixabin yanî çapê da, harîkariya strana da, çêkirina klîp û filma da, harîkariya wergirtî,

Bila li ser wasta wastakariyê nebitin. Parê ku dewleta me, hikûmeta me bo hunerî serf diket, bi rastî bila bo hunerî biçit, bo pêşketina hunerî biçit, bo hunerê resen biçit, bo nivîskarê bo nivîsîna baş biçit. Bez.

Em çên bêjîn eger em vê vê van bûçûnan kom bikein em çên bêjîn ku belkî ji ber ku taniha pîşesaziya hunerî li defmel Kurdistanê ya mifadar nebûye ji aliyê madî wek desthilat hunermend û